Schéine gudden Owend. Ech heeschen Iech alleguerten häerzlech wëllkomm hei am Nationalmusée am Kader vun dëser Table ronde Bert Brincourt nei entdeckt. Mir sinn houfreg Iech hei begréissen ze dierfen an. Am Uschloss vun eiser Diskussioun freeë mer eis op Är Froen an Ureegungen an ech weisen och eng Kéier kuerz drop hin, dass dës Table ronde opgeholl gitt. Falls Dir net ze erkenne wëllt, kéint Der eis gären eiser technescher Ekip Bescheed soen. Mäin Numm ass Michèle Kleyer, ech schaffe säit ongeféier zwee Joer hei am Nationalmusée am Service Beaux-Arts an ech hunn d'Freed, dësen Owend ze moderéieren mat menge Kolleeginnen, déi dëse Projet schonn e gutt Stéck méi laang begleeden. Si wäerten eis den Owend en Abléck ginn, wéi dëse Projet entstanen ass, wou et ugefaangen huet, wat alles dozou gehéiert huet, wéi mir zesummegeschafft hunn an, Wéi et dozou komm ass, dass mir iech elo houfreg déi éischt Retrospektiv vun enger Lëtzebuerger Kënschtlerin säit 80 Joer virstelle kënnen, eng Kënschtlerin, déi bal a Vergiessenheet geroden ass an déi, Et war e laange Wee, säit si 1947 dem Lëtzebuerger Staat hire Leck hannerlooss huet, also hir Vermiechtnes. An dësem Testament huet si de Musée d'État de l'État beduecht an et gouf eng Retrospektiv 1947, kuerz no hirem Doud, wou hir Wierker an Objeten Ausgestallt goufen a säit deem gouf et just nach vereenzelt Wierker déi gewise goufen, mee den Numm ass haut leider zimlech a Vergiessenheet geroden. Dat heescht, ech kann Iech elo meng Kolleeginne virstellen, do hu mer hei nieft mir d'Liz Hausemer vum Service Beaux-Arts, wat och Curatrice vun der Ausstellung ass, déi Der um véierte Stack kënnt kucke goen, de Muriel Prieur, de wat d'Chef de service de restauration, Regie, Atelier an Depot ass, hat geréiert souverän alles aus dem techneschen a logistesche Volet vum Musée. D'Julia Wack ass Konschthistorikerin am Lëtzebuerger Konschtarchiv, deen 2021 als Deel vun eisem Kulturinstitut gegrënnt gouf a säit 2023 aktiv alles sammelt, wat zur Lëtzebuerger Konschtgeschicht bäidréit, si ze dokumentéieren an ze erweideren an ze erforschen. Mir freeën eech, den Owend mat iech ze diskutéieren. Ech fänken einfach elo mol un, wou dëse Projet ufänkt, an zwar bei der Redecouverte vun de Wierker am Depot vum Musée, an déi Persoun, déi sech do am besten auskennt, sëtzt just hei um anere Wupp. Muriel, vläicht kanns du eis e bëssen erzielen, wéi s du déi Wierker rëmentdeckt has, wéini war dat, a wéi ass dat geschitt? Ech hun 2016 am Musée ugefang a sun du responsabel fir isen Dépôt gin, natierlech mat enger ganzer Equipe zesummen. A mam Dépôt hun ech och, wat mir ënner iis Altlasten nennen, geerft. Du muss dech virstellen, datt méi am Dépôt ass wéi eigentlech am Musée, vill méi am Dépôt ass wéi am Musée, an datt d'Kollege Conservateuren dat och alles mussen ophuelen, katalogiséieren an och verwalten vum Contenu hier. Mir këmmern is dann em d'Materialitéit vun de Saachen. Problem as einfach, datt munchmol esou vill as, datt mer mam normalen Oflaf vun iser Arbecht guer net nokommen, fir alles direkt opzehollen oder alles direkt op déi richteg Plaz ze kréien. Ech sinn an ech sinn an deen Depot komm, deen e puer Jar virdrun geplënnert ginn ass, well 20 Joer virdru war den Depot nach am Musée, Do ass en an d'Nationalarchiv an Späicher ausgelagert ginn. Dono ass en ausserhalb vun der Stad an en anner Gebai komm. Dat heescht, d'Kollege waren eigentlech mat deem Geplënners hannendra komm mat der Dokumentatioun an enger Base de données. An esou war et dann och, datt déi Werker lei eigentlech nach keen definitiv Plaz haten, eigentlech net richteg opgeholl gi waren a just nëmmen am Depot waren. Si waren net verluer, si ware just vergeess ginn. An am Kader vu meiner Arbecht, déi dann Depotraumen och beinhaltet, se mer dann d'Joer drop un d'Rouloe vu Pobeier komm mat Saachen, wou mer dann, jo, kucke mer mol, wat dat ass. A wann Der d'Ausstellung scho kucke waart, Mee ech wësst a wéi starrek an impressionant déi ganz grouss Pobeierwerker sënn, well et och net alldeeglech ass esou grouss Werker ze gesinn op Pabeier. An do war natierlech ganz kloer, wow, wat hu mer do! Mat Brenko konnt ech näischt ufänken, mee ech war mer awer bewosst, datt ech eppes ganz Extraes do am Grapp hat an datt een dat pflege misst. Déi Wierker sinn jo 1947 bei eis gelant, an zwar duerch d'Ierwe vun der Kënschtlerin selwer. Julia, vläicht kanns du eis e bëssen erzielen, wéi ass dat zustan komm, wat huet d'Kënschtlerin sech zu wéi engem Zäitpunkt do geduecht a wat ass iwwerhaapt hei alles gelant? Jo, dat ass eng ganz spannend Geschicht. Am Fong hat d'Kënschtlerin zwee Deeg virun hirem Doud nach hiert Testament wierklech op hirem Doudsbett geschriwwen an erzeechent an hat am Fong hiren ganze Besëtz dem Staat Lëtzebuerg vermëscht, ouni dem Musée. Mee am Fong war dat hir eegen Kollektioun vun hiren Werker, mee och hiren ganzen Haushalt, dat heescht hir Miwwelen an alles. An d'Idee war wahrscheinlech, jo, en Charité, dat se alles dem Oeuvre Grande-Duchesse vermacht hat an dat hir Saachen versteegert goufen an enger Vente aux enchères Mee hir Konschtwierker an och jo vill vun hirem, vun hirer Privé, privaten Kollektioun an mir wëllen se an haut um Musée, wéi d'Muriel schonn verzielt hat, goufen se bal 80 Joer vergiess. Mee e puer Méint no hirem Doud gouf et eng Expositioun vun hiren Zeechnungen an si goufen Dir seht een dat juxtaposiert mat japanesche Zeechnungen, déi och vun hirer Kollektioun waren an zesummen gewisen. Vläicht kanns du nach e bëssen ergänzen, wat dat fir Wierker waren, déi se dem Musée hannerlooss huet, an ob mir och just iwwert dee Wee Wierker vun hir kruten oder ob mir nach weider Saache vun hir. Genau, do war eng relativ grouss Sammlung vu méi wéi 120 Wierker, ganz divers am Medium. Dat heescht, do hu mer, wéi d'Myrthe eis scho gesot huet, déi impressionant grouss Zeechnungen op Pabeier, mir hu méi kleng Zeechnungen, Encre de Chine, vill Pastellen an Uelegmolereien. Da war, wéi d'Julia och gesot huet, nach ganz vill aner Zort Objeten derbäi, ënner anerem och déi japanesch Dréck, déi mer bis haut leider nach net konnten erëmfannen, wou awer en interessante Lien och mat hiren Encres de Chine deemools gemaach ginn ass, wou et spannend fir erauszefannen, wat dat tatsächlech fir japanesch Dréck waren. An dono hu mer och nach e puer aner Wierker an de fofzeger Joren op enger Stee, wou och e Vermiechtnis oder vun engem Notaire, mengen ech, opgeléist gi war. Op enger Vente aux enchères hu mer do och nach e puer Wierker ersteet. An da sinn och zäitgenëssesch Wierker deemools kaf ginn um Salon Ducale, nach éier de Musée also gegrënnt ginn ass. An interessanterweis ass och Souwäit ech weess dat éischte Wierk wat kaf ginn ass vum Staat fir de Futur Musée 1911 ass tatsächlech e Wierk vun enger Kënschtlerin, nämlech vum Bertrand Corin, dat hu mer och do uewen an der Expo hänken, genau. An dann hu mer natierlech am Kader vun dëser Expo och een Appel public gemaach, dat der vläit matkrut, wou mer gekuckt hunn ob mer nach aner Wierker a virun allem dann och Lëtzebuerger Sammlunge géinge fannen, Do hu mer och eng Handvoll Wierker fonnt an och duerch d'Famill nach e puer. Dat heescht, jo, do uewe wat der elo gesitt, dat ass am Fong alles aus eiser Sammlung, géing ech soen 95 Prozent, an dann eben nach déi puer, déi puer Préen, jo. Dat heescht, dat ware virun allem Tableauen, Pabeierarbechten a Landschaften a ganz verschiddene Stiler an eben mënschlech Duerstellungen an dëse wierklech grousse Fong loung jo immens laang dann op verschiddene Plazen am Musée. An a wéi engem Zoustand war, waren déi Wierker, wou se erëmfonnt goufen? A wat, wat waren d'Demarchen, déi do geholl goufen, fir déi offensichtlech qualitativ Aarbecht erëm en valeur setzen ze kënnen. Muriel. D'Art Prinko hott eigentlech fir déi virdeg Werker op goudem Material geschafft. D'hott en Toile benotzt, wat eng Mëschung Laine a Kotteng war, wat awer eng goud Qualitéit war, a fir säi Pabeier hott et och e relativ gouden décken Pobeier benotzt. Par contre sënn an dem Fong och Virzeechnungen beziungsweis Kalken mat deem et sein sein Projet op den definitive Support iwwerdroen hott. An dat sënn extrem sensibel Supporten déi séier sauer ginn, déi extrem dënn sënn an dofir och riskéieren immens séier anzeräissen. An dat sënn och haaptsächlech dann déi Problemer déi ee gesäit. datt Oxidatiounen sënn, datt Rëss an de Saache sënn. A bei deene ganz grousse Werker op Pobeier war natierlech och de Problem, datt déi gerullt goufe mat der Molschicht no bannen. An e gerulltene Pobeier ass extrem fragil, well soubal wéi e gedréckt gëtt, geknéckt gëtt, entsteet relativ séier Rass. An dat ass och typesch eppes, wat een um Bert Brancos säin Werk feststelle konnt, wéi mer se entdeckt hunn. Biller, also wat mir sou Biller nennen, Molerei op Toile, op Châssis opgezuchen, déi waren eigentlech an engem relativ gouden Zoustand, just datt se verstëbst waren, also patinéiert mat engem Stëbs, deen awer e bësschen an der Faarf incrustéiert war, well d'Berthe Brincourt säi Molereien net vernéiert hat. Duerch dat war och e bësschen en Challenge bei der Restauratioun. Bei moderne Materialen ouni Vernis ass d'Botzen ëmmer extrem delikat. dann ebe vun de Restauratioune vun deene ganz grousse Popeierwerker ganz ofgesinn, wat natierlech fir all Popeierrestaurateur e groussen Challenge ass. Liz, vläicht kanns de eis besse soen, déi ganz Recherche vun der Restauratioun, wat hunn déi. alles bewierkt fir fir déi Konscht, de konschthistoresche Volet vun dësem Projet, wat konnt een dovunner ofleeden a bestätegen oder oder och net? Jo, ech mengen, dass an dësem Fall, dat ass jo e Prozess, deen am Hannergrond ëmmer stattfënnt, mee deen hei, meng ech, och eng nach eng aneren, en anere Poids, eng aner Wichtigkeet hat, well déi materiell Source vun de Wierker schlussendlech eis gréisste Source vun hir ass, fir hiert Wierk kënnen ze liesen, fir si als Persoun besser ze verstoen, well mer esou wéineg archivesch, archivalesch Tracen hunn. Do kann d'Julia vläicht hei nach e bëssen drop agoen. An deem Sënn huet een e ganz anere Lien och zu deene Wierker, mengen ech, an en anere Kontakt mat de Kolleeginnen aus der Restauratioun, An verschidde Saachen déi sech do eben erginn hunn sinn vläit och Datatiounen wou dat natierlech hëllefräich ass. Dat heescht d'Wierker déi mer vum Bert Rancourt hunn déi sinn quasi all net datéiert. Se sinn ënnerschriwwen mee net datéiert, hunn och keng original Titele méi. Dat heescht dat schon alleng war e groussen Challenge fir do kënnen eng Chronologie opzestellen an iwwerhaat eng gewissen, dat Wierk a Phase kënnen opzedeelen an ze verstoen. An ech mengen, dass do och déi Erkenntnisser vun der Restauratioun definitiv hëllefräich waren an och zum Beispill duerch déi originell Molkëscht, déi mer vun der Famille geléint kritt hu wat och ee vun deene wéinege perséinlechen Objeten ass, déi mer vun der Bertrange-Kuch hunn. Do huet d'Muriel och eng Rei Recherchen gemaach, dass mer déi konnten datéieren an Erkenntnisser dorauser zéien, wéi zum Beispill, dass se héchstwahrscheinlech no den Ufank zwanzeger Joren net méi an der Uelegmolerei geschafft huet, mee dono just nach an anere Medien. Dat weist och drop hin, wat mir herno an den Ausstellungskatalogen an duerch d'Expo erausfonnt hunn, dat heescht, do sinn einfach ganz vill Komplementär, jo, Recherchen, déi do, mengen ech, zesummekomm sinn. Ech weess net, wéi s du dat gesäis, Muriel. Ech gesinn dat haargenau d'selwecht. Ech mengen, wa mir Analyse maachen an der Restauratioun oder se Material datéiere kënnen, dat ass nun emol esou schrecklech definitiv fir d'Kollegen a Konschthistoriker, ne? Dat hëlt hinnen alleguerten d'Interpretatiounsméiglechkeet Mäi Liblingssujet ass do Preisesch Blo. Si hunn 1904 entdeckt ginn oder erfonnt ginn, ne? A wann dann een dovun is seet, Nee, kann net Enn 17 sinn, well mol Preisesch Blo, dat ass een esou e Beispill, ne? An dann ass all Theorie vun Konschthistoriker hin, well mir e ganz präzist Datum op e Material gesat hunn. Mä et war dobäi hëllefräich, well just emol bei den Typen, konnte mer op verschidden Tübe vu verschiddene Marken den Datum setzen, mat Kataloge verglach. Dat war immens interessant an och d'Kolleegin Billerrestauratrice huet och unhand vun Analysen, déi mer maache gelooss hunn, fir och Schadensbiller ze klären, och ganz kloer Kompositioune fonnt, déi sech dann och mat der Molkes iwwerschnidden hunn. an déi sech herno och mat de Recherchen an Archiven, mä awer och mat stilistesche Gruppementer vum Werk ganz kloer gedeckt hunn. Et ass natierlech ëmmer méi flott, wann een en Datum ka soen, ne? Aneschters huet ee just esou en Chronologie, wou ee seet, ech hunn en éischte Grupp, en zweete Grupp, en drëtte Grupp. A mir haten elo awer kënnen mat iisem. Farwtypen, dat ass jo ne esou, ok do ass et dann awer eriwwer, dat heescht dee Grupp dono fänkt dann plus ou moins do un an dat hëlleft dann natierlech an der Interpretatioun. Et gouf jo elo schonn vum Lies ugedeit, dass mer eigentlech wéineg Informatiounen zu Billjuegend hunn, dass d'Wierker selwer analyséiert goufen, mee och do vill zesummegebastelt huet misse ginn duerch technesch Recherche, well zum Beispill Datéierunge feelen an. Och zur Kënschtlerin selwer, zu hirer Biographie gouf et net vill. Wéi ass de Lëtzebuerger Konschtarchiv do virgaangen, fir des kaum bekannte Konschtlerin, souguer fir Leit déi am Fach sinn, déi si hiren Numm och net kennen, wéi sidd Dir do virgaange fir Sourcen zu hir ze fannen an wat ass den aktuelle Stand, zu deem Der bis haut komm sidd? Jo, am Fong hu mir d'Chance, datt mir hei zu Lëtzebuerg sinn an datt d'Berthe Brincourt vun enger wichteg Lëtzebuerger, etablierten Lëtzebuerger Famill kommt, datt hir Papp Den Deputéierten Jos Braunkoepp war et, dee wierklech am 19 fréi 20 Joerhonnert eng ganz wichteg Roll an der Politik vum Grand-Duché gespillt huet a seng Famill dofir an der Biographie nationale vum Mersch steet. An mir do. am Fong eise Recherchen konnten usetzen. Dat heescht, et gëtt eng ganz kuerz Biographie vun der Berthe Brancor an der Biographie nationale. Vu dohier wësse mir, dat si zu München an der Damenakademie studiert huet, dat si zu Bräissel op der Exposition universelle war vun 1910, Mee den Rest war mir oder manner kloer, dat se een Kéier an der Schweiz gewunnt hat. Mee dat waren am Fong eis Pisten. Dann wëssen mir als Archivare wou mir mëssen sichen, dat mir Kollegen vun aneren Archiven kontaktéieren, vum Melderegister, vun der Damenakademie oder vun anner Akademien an dat mir do an den Lokalen, an den Archives municipales, an den Stadtarchiven an esou missen sichen An am Fong war et ganz vill perséinlech Recherche. Dann, wéi dat hei zu Lëtzebuerg ass, ass et och egal, ob dat zu Paräis ass oder zu Bréissel oder zu Dachau, wann een een fënnt, ass dat e bëssen esou en, ech soen emol, en Schneeballsystem, datt een mat Leit an Kontakt kënnt an ëmmer erëm eppes fënnt. Mee well d'Kënschtlerin eis bal näischt hannerlooss huet, wat esou perséinlech Korrespondenz ass oder kee Journal oder Tagebuch oder eppes, wor et effektiv schwéier, well mir wëssen näischt iwwer hir Privatliewen, ob si, wat si fir Frëndschaften, fir Kollegen, wat si fir Relatiounen an Famillgeschicht huet, apart vun deem, wat wierklech an offiziell Artikelen an Bicher an Publikatiounen steet. Dofir war et wierklech, also alles wat mir bëss elo fonnt hunn an den leschten 4, 5 Joer san virun allem wierklech offiziell Dokumenter. Gëtt ganz weeneg Korrespondenz, déi ass och méi administrativ dann tëschent hir an enger Entreprise zu Vichy oder enger Bank zu New York. An wat haut spannend ass, d'Recherche geet ëmmer weider. Also mir gesinn haut nach, nach no fénnef Joer, datt eng nei Source digitalisiert gëtt zu München oder zu Genève. An dann fanne mir erëm eppes erëm, dann gëtt et erëm eng nei Pist. A mir hoffen, datt elo mat der Digitalisatioun wierklech esou e globale Recherchekontext fir eis, fir Bert Brenkourt, mee och fir aner Kënschtler, natierlech fir Lëtzebuerger Kënschtler, kreéiert gëtt. Du hues e bësse vun hirem soziale Kontext geschwat. Si kumen aus enger privilegéierter Famill. Wat huet dëse Kontext hir erméiglecht,

An der Stad, wierklech bei, an der Rue Amélie. A mir huelen un, datt well hir Papp och involviert war an den Educationsreforme vum spéiden 19. an fréien 20. Joerhonnert, dat hien hir och erméiglecht huet ze studéieren an op der Damenakademie zu München ze studéieren an hiert Talent jo am Fong geférdert huet. Well et gouf sécher aner Fraen an där Zäit, déi gemoolt hunn, déi Talent haten, déi vläicht a méi engem Arts and Crafts Kontext geschafft hunn, vläicht och well se mussten schaffen. Mee esou an der Haute Bourgeoisie huet Hunn d'Fraen jo am Fong net geschafft, si goufen bestuelt. An dat ass och en ganz anner remarkabel Fait, dat Bert Branko sech net bestuelt hutt. Dat ass och an där Zäit eng Fräiheit gewiescht. Mir wëssen net ob dat exprès war, ob dat privat Grënn hat oder aner Grënn. Mee wat mir wëssen ass, dat et méiglech war, well si déi sozial an finanziell Fräiheet huet, sech net bestueten ze mëssen. An och Dadurch natierlech konnt reesen, dadurch konnt an d'Schwäiz plënneren, a Frankräich plënneren, a Däitschland plënneren, Ausstellung maachen an molen. Mee op der anerer Säit näischt, also mir hunn leider kee wierklech, mir wëssen net ob si vill verkaaft hat, gesäit net sou aus. Mee dat ass och eng Fräiheit, dat si net vun hirer Konscht muss liewen. an och net op vum Marché ofhänkeg wor. Also dat ass mengen ech ganz remarkabel an dat ass sécher eppes wat méiglech wor wéinst hirem sozialen Milieu. Wat waren déi Quellen déi eis erméiglecht hunn och d'Wierker e bësse méi no ze betruechten, Ausstellungskatalogen an ähnleche wou wourun Liz ass do d'Opaarbechtung vun hire Wierker och bei eis am Musée virugaangen. Jo, ech mengen, et ware virun allem effektiv Ausstellungskatalogen, Rezensioune vun deenen Ausstellungen op deene Plaze wou se presentéiert waren. Dat heescht virun allem op deene Lieue wou se dann gelieft a geschafft huet. Dat war dann am Ufank München-Dachau huet se awer vill hei zu Lëtzebuerg ausgestallt. Um Salon du Colle huet se reegelméisseg tëscht 1906 an 1912 ausgestallt. Déi Wierker, déi mer a private Sammlunge fonnt hunn, stamen och all aus där Zäit, soudass vläicht unzehuelen ass, dass se do dann hei zu Lëtzebuerg awer de Marché do war. Wann ee liest, wéi se ugeholl ginn ass, dat war och ganz. Positiv a se gouf gelueft fir hire staarke stiliséierten Impressionismus, eppes wat iwwerrascht huet an och fir Diskussioun ugereegt huet um Cal deemools. An dann herno mierkt een eben, fänkt e komplett neit Kapitel un mat deene grousse Figurebiller. wou een dann déi éischte Kéier taucht en déi op an der Schwäiz, dat heescht do ass och en déi Referenz zu der Expo, dem internationale Kontext vun der Exposition internationale d'art moderne zu Genève 1920, déi de wichtegsten Anhaltspunkt ass fir déi Wierker ze datéieren an do ginn et wéineg Reaktiounen drop, mee se sinn halt dann an e Kontext ze placéieren vun der Schwäiz vun deemools 1920, wou Personnagë wéi de Ferdinand Hodler eben zum Beispill ganz present waren a wou een dann och vill stilistesch Similaritéiten erkennt. An dann herno nach D'Encre de Chine ass dann éischter an engem Kontext vu Lausanne, wéi se an der Schwäiz gewunnt huet, an herno och zu Paräis ausgestallt huet. Dat heescht, ass schonn wierklech baséierend op den, op der Ausstellungsgeschicht an op der Receptioun vun hire Wierker zu hirer Zäit, wou dat meeschten, jo. eraus ze liesen ass oder Informatiounen zumindest opzehuele sinn, quitt dass vill an d'Wierker ze interpretéieren ass, si vill dervun eegne sech oder sinn oppe fir vill Interpretatiounsméiglechkeeten. Mee et ass ebe wichteg ze soen, dass mer, doduerch dass mer esou wéineg Informatioun zu hirem private Liewen hunn, bleift et oft bei Hypotheesen oder Interpretatiounen. Dës Quellen bis elo entdeckt goufen an si bleift e bëssen e Geheimnis an mir mussen déi mat deene Puzzlestécker schaffen déi mer bis elo hunn an freet se sech dann och ob ob dat gewollt ass vun der Kënschtlerin oder net an d'Julia sot jo dass si keen Tagebuch oder ähnleches hanner looss huet, wéi dat ëfter zu där Zäit de Fall war awer. A genee déi Quelle sinn op alle Fall nach net ausgeschöpft, mengen ech. Et wäert nach ëmmer erëm weiderkommen, ob dat elo duerch déi fortschreidend Digitaliséierung ass oder och no dësem Projet vläicht nach déi eng oder aner Saach optaucht. Déi ganz Recherche, déi elo iwwer den technesche Volet gaangen ass, iwwer de konschthistoreschen an den Archiven, war eng ganz interdisziplinär Zesummenaarbecht un dësen Wierker hei am Musée, fir dass mir haut kënnen eng immens flott Ausstellung bei eis am Haus presentéieren, hu vill Departementer zesummegeschafft, mat ville verschiddene Qualifikatiounen. Dëse Projet ass esou immens interdisziplinär a vläicht kënnt Der alleguerten e bësse mat iwwerleeën an eis ziele wat War vläicht och en Challenge vun dëser Interdisziplinaritéit vum Projet. Oh, ech mengen d'Restaurateuren, déi schreiwen Interdisziplinaritéit ëmmer a grousse Kapitalen. Dat ass eent vun isen Lieblingswierder, net nëmme mat de Konschthistorikerinnen a mat den Archivistinnen, mä och zwëschent is, well bei is ass et extrem spezialiséiert. Mir haten déi grouss Chance bei dësem Projet eben Biller op Toile a Biller op Pabeier ze hunn an och Zeechnungen. Mee wa mer elo vrun allen Déngen no de Biller kucken, dat wat wierklech gemoolt ass, dat d'Kolleeginnen aus der Billerrestauratioun, aus der Pabeierrestauratioun momentan am selwechten Atelier schaffen, einfach aus Plazgrënn, an dowéinst bal dat eent op deem anere sëtzen a gezwongenermoossen dann och deem aneren sain Aarbecht matkréien. A beim Bertrand Brincourt, wat wierklech super interessant ass, ass datt si déi selwecht Technik benotzt mat verschiddene Medien. Dat heescht si benotzt d'Waasserfaref an d'Olegfaarf op déi selwecht Aart a Weis. An dat ass immens interessant, well ganz oft hot awer d'Technik och en Influenz op d'technesch Expressioun vun dem Künstler, wougéint lei dat eent oder dat anert benotzt gëtt, wierklech op déi selwecht Art a Weis. Si hot och, dat kënnt Der owend an der Ausstellung gesinn, dass ee Pabeier do vun eener vun deene grousse menschleche Figuren, do ass de Pabeier, war carrément op e Châssis opgezunn, wéi wann et en Toile wier. Et ass wierklech interchangeabel. Et scheint éischter en Progressioun an der Zäit ze sen vun der Oligfaref a Richtung Waasserfaref, ne, Gouache oder herno och nach mat Pastell a mat Fusain gemëscht éier se dann Zeechnunge mécht. Se sou wierklech sou expressiv Farwen mat enger technescher Evolutioun. Dat war immens interessant. An ech meen, do huet de Bléck vun der Konsthisthorekerin is immens gehollef, fir och dat ze verstoen, well fir is war dat net esou evident, déi Techniken do vuneneen ze trennen, d'Supporte vuneneen ze trennen, well dat esou gemëscht war. An ech meen, De Bléck vun der Konschthistorikerin, fir stilistesch Saachen anzeklasséieren an net technesch Saachen anzeklasséieren, huet do ganz kloer de Restaurateure gehollef. Voilà, dat heescht, fir is war dat e ganz flotte Projet, well et wierklech complémentaire war. Nawell Pluridisziplinaritéit ass munchmol och Sous-traitance oder Niewenteneestoen an herno, well verschidde Leit verschidde Saache vun dem selwechte Projet gekuckt hunn, ass et da pluridisziplinär. Mee méi lei ass et wierklech, datt dat eent an dat anert gegraff huet an dat, wat aus deem een gezuche ginn ass, deem anere gehollef huet an dat, wat vun deem aneren als Echo koum, bei der éischter Recherche rëm weidergehollef huet. Jo, ech hunn et am Fong och esou empfonnt, als een Zesummespill. Ech mengen, datt et heiansdo si vläicht Challengë par rapport zu statt si vläicht heiansdo e bëssen eng aner Sprooch. Déi Diskussioun hate mer gëschter, wéi dat un d'Leit ze kréien. Ech ka mech erënneren, jo, mir hunn. Och a menger Iwwerleeung, wéi kréien ech deen techneschen Deel iergendwéi an d'Expo opgeholl an natierlech och d'Archivaarbecht, fir déi Zesummenaarbecht ze valoriséieren, fir Technik, mir hu keng Objeten, wéi mécht een de Leit dat, jo, bréngt een de Leit dat méi no? An elo hate mer jo dann och dee Film gemaach, wou ech immens appréciéiert hunn, datt Der all Är Andréck gedeelt hutt an datt mer esou probéieren, déi verschidde Voleten ze presentéieren an och déi technesch Kartelle. Ech weess, do war am Ufank déi éischt Versioun, déi ech geliest hunn, hunn ech och missen zweemol liesen, bis ech iwwerhaapt verstanen hunn, wat domadder gemengt war. Ech mengen, dat si sou Challengen, déi een am Alldag vläicht erëmfënnt, mee wou een herno och séier op e gemeinsamen Nenner kënnt. Mee jo, et war natierlech och e Projet, muss ee soen, wou jiddereen, deen dru geschafft huet, mat immens vill Engagement an Interesse einfach un der Cause fir déi Artistin, déi eis all esou faszinéiert, erëm un d'Luucht ze bréngen an déi Fraen, et sinn och nëmme Fraen, déi un dësem Projet esou involvéiert a geschafft hunn, dat seet och eppes aus. An ech mengen, dat huet eis och e bëssen esou zesummebruecht an dat hunn ech hei immens schéi fonnt. Jo, ech gesinn et och. Also et wor en Challenge, mee ech gesinn et och wierklech als eng Chance. An mir hunn jo wierklech d'Chance haben hei um Nationalmuseum, muss een soen, dat mir d'verschiddene Voleten an d'verschiddene Servicer hunn, déi zesummenschaffen, dat mir esou en interdisziplinären Projet och kennen stemmen. An virun allem bei Berthe Brincourt ass dat natierlech interessant, well mir wossten net vill iwwer si als Persoun, net vill iwwer si als Kënschtlerin, net vill iwwer hir Konscht, iwwer hir Liewen, iwwer hir Famill. An dat ass wierklech e Projet, deen interdisziplinär an all deene Servicer zesumme gewuessen ass a wou sech wierklech sou en Puzzle dann an der Zesummenaarbecht erginn huet. An ech hoffen, datt dat weidergeet an datt mir dat och an aneren Projete Dat heescht, et gouf och mol deen aneren, een oder aneren Lost in Translation tëscht de Fachsproochen. Mee insgesamt freet et mech ze héieren, dass Der also zefridde sidd mat der Zesummenaarbecht. Ech perséinlech fannen et och immens gelongen, déi verschidde Voleten an der Expo erëmzefannen. An ob et elo déi technesch Kartelle sinn, déi och eng Technik Werk méi detailéiert erklären oder eben den Film deen een sech an der Expo och ukucken kann wou 20 Minuten laang déi verschidden Departementer zu Wuert kommen, d'Restauratricen an och iwwert d'Recherche geschwat gëtt an e bëssen dësen Volet beliicht ka ginn. Wa mer elo hei um véierte Stack eropginn an eis déi Expo ukucken, da gesäit dat natierlech flott aus, mee do ass natierlech vill, vill Aarbecht hannendru fir, fir e Choix ze treffen, vu wéi presentéiere mer dann elo dëser Kënschtlerin hiert Wierk. An Liz, vläicht kanns du eis e bëssen iwwer, iwwer déi Choixen zielen, déi een do muss treffen, dee Kontext, deen ee setzt. ob dat elo vum Opbau bis zur, bis zum, bis zum biographeschen Text geet an eben och mat dem Appel public, dee gemat gouf, deen s du schonn erwähnt hues. Genau, ech mengen, et ass, wéi ech virdru gesot hunn, datt d'Wierker net datéiert sinn a keng Chronologie do ass, war en Ausgangspunkt, vu wéi ee sou en Accrochage an eng Retrospektiv vun enger Kënschtlerin ugeet. Wat sech ebe séier erauskristalliséiert, sinn déi Wierkgruppen, déi sech immens ënnerscheeden tëscheneen. Dat heescht, do ass och nach enke déi Idee vun enger Kënschtlerin, déi sech ëmmer erëm komplett nei erfonnt huet a wou een zwar am Stréch an der Aart a Weis, wéi se och déi grafesch Sensibilitéit, wéi se d'Sujeten ugeet, hir Signature dran erëmerkennt, mee et ass eppes ganz aneschters an do ass vläicht och erëm déi Idee, dass hien net op e Marché produzéiert huet, mee wierklech och Saachen ausgetest huet an experimentéiert huet. An do hu sech am Fong dräi grouss Wierkgruppen erginn, déi sech natierlech och, wéi ech virdru schonn ugeschwat hunn, duerch déi Plazen, wou se gewunnt huet, liese loossen. An en Haaptausgangspunkt war dann och eben déi Léck, well ouni deen Nolass vun hir hätte mer déi Ausstellung esou an deem Mooss net kënne maachen. An et ass schonn exzeptionell, dass mer esou e grousst Wierk vun enger net bekanntener Kënschtlerin hei bei eis am Musée iwwer all déi Joren haten an och hunn. Genau, sou dass et am Fong eng thematesch Opdeelung ass tëscht deene verschiddene Wierkgruppen. A fir dann do och mat deem mer e bësse geschafft hunn, och mat de Scénographinnen, ass fir Lienen tëscht deene Wierker trotzdeem ze kréien, dass ee Point de vuën huet, vun där enger Grupp gesäit een an déi aner, dass ee versteet, wéi sech dat Wierk evoluéiert huet, A wat mir och wichteg war, a wat schonn och direkt am Ufank gesot ginn ass, ass, dass d'Wierker och fir sech immens vill aussoen an dass et eng Expo sollt sinn, wou déi Wierker och wierklech en valeur gesat ginn an et och dee ganze Kontext ronderëm, dee mer natierlech hu vun enger Fra där Zäit, deen och soll an der Expo erëmgi ginn, Mee et soll net d'Bert Brincourt als eng Fra hirer Zäit, wéi vill aner Fraen, a se huet dat an dat gemoolt an d'Wierker illustréieren, mee d'Wierker, se hunn wierklech hir Plaz u sech an der Expo. An ech mengen, jo, dat, dat war mer wichteg. An dat gesäit een och hei. Dofir gëtt et jo dann och nach ee weidere Katalog, dee wäert an engem Mount erauskommen, wou dann och alleguerten déi Recherchen, déi hei d'Julia an d'Muriel an och eis zwou Restauratricen, d'Lorraine, d'Francesca, gemaach hunn, nach eng Kéier vill méi am Kontext gesat an elaboréiert nozeliese sinn. Mee an der Expo selwer ass et och einfach eng Konfrontatioun mam Wierk. An ech mengen, dat ass bis elo och mol den Echo, wat ech esou matkritt hunn, dass d'Leit wierklech rakommen an ëm den Eck ginn a sinn, wow, wat sinn dat do da fir Wierker, dat hunn ech jo nach ni gesinn an dat ass eng Lëtzebuerger Kënschtlerin. An dat ass am Fong genau dat, wat mer wollten erreeche mat där Expo. Ech denken och, dass et dee Wow-Effekt wierklech gëtt bei hirem Wierk an dass deen eben och dozou gefouert huet bei der Redécouverte am Depot, dass dat Ganzt e bëssen an d'Rulle komm ass a gesot gëtt, dës Wierker sinn et wierklech wäert, ausgestallt ze ginn, egal vu weem se sinn, well se schwätze fir sech selwer, obwuel kaum eppes iwwert se gewosst ass. An deen Effekt ass elo do, wou mer hiert Wierk wierklech fir d'éischt Kéier esou grouss als Ganzt weise kënnen an eeben och fir d'éischte Kéier an iwwerhaupt esou graff Werkgruppen andeele kënnen duerch déi ganz Recherche a wierklech soe kënnen, mir hunn e Volet, deen ass postimpressionistesch geprägt, en aneren, deen ass symbolistesch geprägt an en aneren expressionistesch, wou et virdrun eben nach guer näischt zu hir gouf. an dann froen ech mech wéi wéi et deemols war, et goufen jo e puer Wierker déi se verkaaft huet, mir hunn eng Handvoll Wierker am an der Ausstellung déi mir aus Privatsammlunge geléint goufen. Wat wat sinn dat fir Wierker an an wat war deemools d'Receptioun vum Bert Brinco zu hirer Zäit. Déi Wierker, déi mer fonnt hunn, si wéi gesot méi déi fréi Wierker aus der bayerescher Zäit ronderëm München an Dachau. Dat heescht, déi Landschafte sinn all aus där Zäit, déi mer fonnt hunn, an déi goufen héchstwahrscheinlech och deemools dann um Col ausgestallt an do kaf. Herno huet se, zumindest hei zu Lëtzebuerg, déi Figurebiller just zweemol ausgestallt. Dat war elo kee grousse Succès an an den Zeitungen hu se mat Bedauer, Bedaueren op déi Zäit vun Dachau zréckgekuckt, op déi schéin a gefälleg Landschaften. An herno déi Encre de Chine, déi 47 an och dono an de siechzeger Joren nach eng Kéier eenzel ausgestallt gi sinn, goufe ganz oft duerch eng ganz, jo, wéi eng gegendert Lëns gelies, géing ech emol behaapten, als e Spigel vun enger turbulentéierter Séil an eng Fra, déi awer misst souffréieren an d'Bierger hunn un, ech zitieren, Blutt an Innereien a soss Saachen erënnert, wat mer haut mat vläicht e bësse Recul op eng aner Aart a Weis géinge liesen. Mee dat huet awer och herno d'Rezensioun, wéi se mengen ech wouer geholl ginn ass, staark geprägt. An eben och, dass se an der Schwäiz war, wat mer jo och oft héieren, wann d'Leit e bësse Recherche maachen, se war krank a fir wat war se an der Schwäiz, Dat sinn awer Saachen, déi mer an de Recherchë bis elo net konnte verifizéieren, dass dat wierklech gestëmmt huet. Dat heescht, dat si sou Piste, wou hir Lektür an déi Expressivitéit an hire Wierker hei zu Lëtzebuerg zumindest ganz oft ragerutscht ass. An déi Kierpere, meng ech, déi si jo och immens expressiv a se reegen zu, et fillt ee sech onwuel, wann ee se ukuckt. Et ass elo näischt Schéines. Ech hunn och schonn Echoen héiere vun, jo, Leit déi mer gesot hunn, oh eng Fra, dat ass awer eng männlech Aart a Weis wéi déi hei de Kierper weist. An dat sinn am Fong genau déi Saache wou ech, jo, wou ech mer denken, jo, dat wat fir si schwaarzt an hir Modernitéit an hir zäitgenëssesch Aart a Weis de Kierper duerzestellen als Fra, de Bléck op de weibleche Kierper, ma och op de männleche Kierper. An et sinn ebe grad virun allem och déi männlech Nuen déi rausstiechen aus där Mass vun deenen, vun deene Figuren, déi ganz aneschters behandelt si wéi d'Fraekierperen, déi däerfers vill méi eng relax Pose hunn a méi détendu wierken, an d'männlech Kierperen, déi si ganz ugespaant a si hunn eppes Schwéieres, wat an hinnen dran ass. An dat reegt natierlech, jo, zu vill Iwwerleeungen un. An d'Freet ee sech, wou dat hierkomm ass, wat huet se dozou beweegt. Mee et ass op jidde Fall Eppes wat mech haut nach immens usprécht an wat ech als héchst modern zu där Zäit an den zwanzeger Joren zu Lëtzebuerg wouerhuelen. Dat heescht de Bert Brenko war hirer Zäit schonn viraus, zumindest zu Lëtzebuerg war dat immens spierbar. Dir mir elo schonn ganz vill ofgedeckt. Ass Iech nach eppes e wichteg Punkt, dee mer elo nach net ugepaakt hunn, wat mer elo net hunn ugeschwat, mee vläicht net ganz esou ganz kloer ervirgehowen, dat ass, datt mer fierdeg Werker hunn a mer Projeten zu Werker. An ech fannen dat ass och ëmmer immens interessant, Well och wa mer näischt wierklech iwwer déi Fra wëssen oder iwwer hire Charakter, fannen ech, gesäit een awer an der Art a Weis, wéi se hir Saache preparéiert huet a wéi se se ausgefouert huet, déi Virstadien, d'Art a Weis, wéi se op dem anere Support geschafft huet, bis datt se hir Linn fonnt hat, fir deen dann ganz minutiös ze transposéieren op en definitive Support, well dat hir wichteg war, datt dat dann och wierklech genau esou gëtt, wéi se sech dat virgestallt hat, fannen ech, seet awer eppes iwwer d'Fra aus, datt et iwwerlot war, datt et maîtriséiert war An ech minn, dat ass awer och interessant, well ganz oft huet ee jo e fierdeg Werk, mee et huet een net de Wee bis dohinner. A mir hunn eben déi grouss Chance, datt mer munchmol zwou Versioune vun enger Saach hunn an datt mer de Projet derfir hunn, entweder eng fräi Zeechnung fir eng Landschaft oder awer carrément e Calque dee mat dem Quadrillage produzéiert ginn ass oder op eng aner Aart a Weis reportéiert ginn ass. Ech fannen, dat ass awer och interessant an zum ganzen, an enger ganzer Oeuvre fir en och vollstänneg ze maachen. Mega spannend, dass de hir Virzeechnungen erwähns. Ech fannen et faszinéierend, dass sech duerch esou Viraarbechten och nach Saachen iwwer d'Kënschtlerin selwer ofleede loossen, och wann et kleng Detailer sinn, wéi mir eis haut hire Charakter zesummestellen, well mir hu jo all e bëssen e Bild vun dëser Artistin kritt, well mer hiert Wierk esou laang begleet hunn, dir nach méi wéi ech. Jo, et ass e bëssen ze betounen, datt dat heiten iergendwou en aktuelle Forschungsstand ass an net onbedéngt e finale Fazit. An am Katalog, dee mir nächste Mount presentéiere kënnen, dee wäert de 16 Juli virgestallt ginn, an do wäert dat Ganzt nach e bësse méi an den Detail presentéiert kënne ginn, eben an Texter, déi e bësse méi wäit kënne goen an den, wéi gesot, déi, déi ganz Recherche, déi bis elo do ass, ass net onbedéngt ofgeschloss a mir hoffen eigentlech an Zukunft nach weider Sourcen ze fannen, ob dat. elo duerch eis Ausstellung, duerch eis Recherche vläicht ugestouss ka ginn. Dat wär natierlech schéin fir eis a mir hoffen do och weider op Resonanz. An ech mengen, ech géif elo d'Diskussioun opmaachen, fir mam Public. Dat heescht, wann Dir Froen hutt oder och schonn d'Ausstellung do uewe kucke waart a mat eis Är Andréck deele wëllt, da lueden ech Iech elo dozou an. Gudden Owend, Merci villmools fir dee super interessanten a spannende Echange. Ech fir virwëtzeg par rapport zum Katalog, du has elo ganz kuerz gesot, bon, datt deen elo am Juli kënnt. Kënnt Der eis dee vläicht e bëssen teasen? Also wéi sidd Der do erugaang? Wat war do d'Erugehensweis? Ass et eng, jo, nee, erkläert mer einfach wéi Der do erugaang sidd. Dat si mengen ech all déi Leit, déi hei vertruede sinn, plus eis zwou Restauratricen, déi dru geschafft hunn. Dat heescht, jo, ech mengen, ech loossen hei d'Autrice vläicht hir Bäiträg selwer presentéieren. Jo, merci fir d'Marketingoptioun, Fanny. Dat ass ganz praktesch. Dat war och e ganz interdisziplinären Projet an ech fannen dat ganz spannend, well dat war fir mech d'éischt Kéier, datt ech Esou en Katalog ge machen wou wierklech am Fong jidd Service eppes bäigedroen huet, also vun der Restauratioun a bass zum Archiv a den Konschthistoriker an dann am Fong gouf eisen Archivdeel wierklech ganz staark jo méi sozialhistoresch wéi konschthistoresch fir dann Kënschtleren an hirer Zäit. a Letzebuerg, mee och transnational esou ze verachten, dat ass jo zu Letzebuerg am Fong ëmmer immens wichteg, well Letzebuerg jo am Fong ëmmer transnational existiert huet an elo och transnational existiert. An dat ass an der Letzebuerger Konscht och ganz wichteg. Dat heescht, mir hunn am Fong esou vill iwwer hir Ausbildung an hir Liewen opgeschaaft an recherchiert, dat mir do eng ganz aner Recherche nach opgemaach hunn iwwer Fraen an der Konscht an iwwer d'Educatioun vu Fraen an der Konscht an iwwer Educatioun a Letzebuerg am néngzéngten an zwanzegsten Joerhonnert. Dat war dann esou am Fong eisen Beidroch, eisen Artikel an der Publikatioun war iwwer d'Liewen vum Bert Brenck och, mee wierklech ënner dem Point de vue wéi se hir Chance, hir Privileeg wierklech an esou engem sozialökonomeschen Kontext wéi der Brincourt Famill an der Stad opgewuess ze sinn, genotzt huet an hirem weideren Liewen, an hirer Carrière, an hirer Konscht. An dann en kléngen Artikel am Fong iwwer Fraen an der Konscht zu Lëtzebuerg.

Net pur iwwer d'technesch Restauratioun, mä méi iwwer d'Analys, iwwer d'technesch Lektür vun hirem Werk, och am Zesummespill Molerei op Toile a Molerei op Probeier, a wéi déi zwou Techniken d'selwecht benotzt gi sen, an do doduerch datt déi Molkes do an d'Spill komm ass, ass et natierlech dann och materialtechnesch vun der Recherche hier immens interessant ginn, well do e ganze Volet iwwer déi letzt Découverten an der Molerei oder technesch Decouverten an der Molerei a wat déi de Kënstler, rinnen, mee och de Kënstler Ufank zwanzegst Joerhonnert, mee och schonn Enn näinzeent Joerhonnert alles konnte mat op de Wee ginn, well se vun enger gewëssener Technicitéit befreit goufen duerch d'Industrie an dowéinst sech aneschters an d'Expressioun konnte knéien, wéi dat virdrun vläicht de Fall war. An ech mengen, dat ass och interessant, datt ee vläicht e bëssen iwwer de Rand vu säinem Teller erauskuckt an alles dat, wat een esou standardméisseg kann an am Katalog schreiwen, mat e puer, bei iis ass dat mat e puer chemesche Formele ronderëm an esou, fir dat dann och ganz schéi wëssenschaftlech ze maachen an de Kollege Kunsthistoriker ze weisen, Dir versteet net alles. Mä datt mer einfach doduerch, datt mer zesummegeschafft hunn an aner Aspekter doduerch konnten opdecken vun isen Disziplinnen, och wann ech perséinlech dann nach eppes bäigeléiert hunn an e bësse méi wäit konnte goen. Genau, an ech hunn dann e Bäitrag geschriwwen iwwert eng éischt Kontextualiséierung vun hirem Wierk. An eng Interpretatioun, vue que dass jo näischt existéiert quasi, fir dat an e konschthistoresche Kontext ze setzen a Phasen ze ënnerdeelen an eng Chronologie opzestellen, déi virdrun nach net existéiert hunn.

Ech wollt just froen, wëll et jo exzeptionell ass, dass eng Damm dann och zu Minsu war, an gëtt et e Lien tëscht dem Kutter an der Madame Brincourt, zäitlech, an wou si dann zu Minsu war dann eben? Dat gi mer ganz oft gefrot, well tatsächlech hei zu Lëtzebuerg, soubal ee München a Lëtzebuerger Kotschgeschicht, dat éischt wat ëmmer Schülerin, déi denkt, ass de Kutter. An mir hunn effektiv bis dato nach kee Lien, correct me if I'm wrong, mee ech sinn op keen gestouss, tëscht dem Kutter an der Berprankour. Si hunn natierlech op Plaze wéi, jo, um Kall oder sou hätten se vläicht och mol zesummen ausgestallt, mee zu München war si an engem Kontext vun der Damenakademie, dat ass jo dann. Hien ass gegrënnt ginn vum Künstlerinnenverein zu München, wat natierlech en anere Kontext ass wéi d'Akademie zu München. Jo, wou awer bis dato, si huet do och e puer Joer hannertenee beim Künstlerverein München ausgestallt, mee soss awer wéineg Aktivitéit par rapport zu ob se do elo ausgestallt huet oder och keng Spuere bis elo zu anere Relatioune mat Kënschtlerinnen oder Kënschtler zu München ass. Et war natierlech och zu Dachau déi Zäit, dat heescht 1903 bis 1911 ongeféier war se ëmmer reegelméisseg zu Dachau, wou se dann éischt an engem Kontext vun där, Dachau hat deemools eng bekannte Künstlerkolonie, wéi dat sou vill an Däitschland zu där Zäit an och am Norde vun Europa de Fall war, Genau, dass éischter an deem Kontext ze liesen ass, jo. Par contre, ech géif vläicht nach dobäi soen, also et gouf jo net just den Cutter, deen dat zu München war, et gouf och aner männleche Kënschtler. Mee e puer Joer no der Berthe Brancourt ass zum Beispill d'Ridra Reining och

War och net den eenzegsten. Also mir sinn am Fong mat mam Konschtarchiv sou bëssen am probieren och ze recherchieren op et sou Clusteren sou e bëssen sou Nien vun Kënschtlerstied gouf wou Lëtzebuerger Kënschtler studéiert, gewunnt an ausgestellt hunn. An München ass effektiv een dovun.

Ech wéilt mir hätte méi Wëssen zu de Kierperen. Mir wësse wéi gesot guer näischt iwwer si als Persoun, hiert Privatliewen, hir Gedanken. Et gi keng Tagebicher, keng Bréiwer oder schrëftlech Tracen, Interviews, wat och ëmmer, déi kinnte bezeien, wat d'Bert Brenkow geduecht huet. Och den Staarke Wiessel muss ee sech trotzdeem awer wouerhuelen vun deene Landschaften op beemol déi kierperen, wat jo wat erstaunt a vill Froen opwirft, mee net wierklech Äntwerte gëtt. Et ass och eng, jo mir hunn e puer Selbstportraiten, et ass och ee Wierk dran, wat ee vläit kann als e Selbstportrait wouerhuelen. An da sinn et éischter esou Ënnerscheedungen, wéi se verschidde Kierperen duerch dat, wat ech virdrun ebe probéiert ze soen, mat de männleche Kierperen an de weibleche Kierperen, wou een och Hypotheese kann opstellen an wou natierlech och Parallelen zu hirer Zäit do sinn, op Kënschtler wéi Expressionisten, Egon Schiele oder esou, déi staark perturbéiert Kierperen an dat Leiden an déi, jo, déi Fragilitéit vun de Kierperen an dat Exposéiert si vun engem Kierper, an dat kënne mer haut, fannen ech super interessant, fir do och an der Literatur Relatiounen hierzestellen, mee iwwer d'Kënschtlerin selwer, op deem Forschungsstand, wéi mer haut sinn, baséiert dat éischter op dem Kontext, wou se geschafft huet, wéi eng Inspiratiounen se vläicht hat. An natierlech kënne mir eis Interpretatioune maachen zu hir als Mënsch a wat wat se derzou geleet huet, esou Wierker zu där Zäit ze molen, mee wierklech feststelle kënne mer et haut net. Jo, also dat bleift ganz spekulativ, ganz interpretativ. Ech gouf beim, um Vernissage gefrot, ob dat vläicht am Kontext ass vum Éischten Weltkrich, well dat ass genee déi Zäit, wou si ufänkt am Fong, sou vill Plaquechen, och leidend. Kierper ze molen. An dat ass jo och dann d'Zäit, wou d'Käthe Kollwitz zum Beispill ufänkt ähnlecht ze zeechnen an och ze molen. D'Paula Modersohn-Becker e bëssen méi fréi. Si war och op der Damenakademie zu München op ob et do vläicht en Kontext gëtt an hirer eigen Krankheetsgeschicht, déi mir net, vun där, vun där et keng Dokumentatioun gëtt, dat bleibt komplett spekulativ, mee et gëtt ganz verschidden Approchen, dat an dem, an där Zäit ze kontextualisieren an hiren eegen Liewen am Fong. Et fällt bessi an déi selwecht Fro ran. Am Fong wollt ech wëssen, well du jo sou vill verschidde Stilen bessi an engem Wierk dran gefillt, vill Neo-Impressionisme oder et kinnt ee souguer bal mengen déi Landschaft ass bessi surrealistesch souguer oder Jo, an wéi enger Hinsicht huet déi Educatioun zu München, also Dachau, dann vläicht hire Stil influenzéiert? Also wat goufen se do geléiert? Wahrscheinlech déi méi déi klassesch Educatioun, ech weess net. An dann a wéi enger Hinsicht huet si dann selwer, also wat kéinte mer soen, wat si méi perséinlech dra ge, also bruecht huet? Mee bon, dat ass wahrscheinlech och schwéier ze beäntwerten, jo. Jo, vlächcht fänken ech un an dann soos du nach eppes vun der konschthistoresch Perspektiv. Jo, dat ass eng ganz spannend Fro am Fong. Merci. Well ech meng, wat, wat mir aus der Zäit vu Fraen kennen, dat ass jo bal ëmmer Blummen an heiansdo Kanner, déi gemoolt goufen. An dat ass natierlech, well Fraen keen Accès haten op Konschtakademien. An dofir gouf et am Fong

ganz kompliziert wat am Fong wat gewisen gouf, also well Fraen oft och keen Accès haten op Anatomieklasn, Coursen, se duerften am Fong keen plakeg Kierper gesinn an dofir hunn sech op Blummen an Landschaften konzentriert. Dat war wierklech ganz pragmatesch an dat war natierlech och

Mee virun allem München war am Verglach och mat Berlin oder mat Paräis e ganz konservativ Milieu an där Zäit, dat war bayresches Königreich am Fong, wou de Ferdinand Hodler, e Schwäizer Moler, och ënnerricht hat. Am Fong. hunn se sech wierklech vill also op Landschaftsmolerei konzentriert an gesäit een och, dofir sinn wahrscheinlech, also Dachau ass just 10 Minutten von München, vill an déi Molerkolonie gaang an hunn just dann d'Landschaften do gemoolt an et gouf zum Beispill zu München, Mee och zu Berlin an virun allem zu Dachau ëmmer Kritik an den Malweibern an dat war wierklech sou en Term deen fir weiblech Kënschtlerin geholl gouf fir si am Fong als net vollwäerteg Kënschtler, also just als fraleche Kënschtler déi e bestuet wollten gofen ze klassifizéieren jo dat ass am fong den den kontext sou bessen mee wie sech kënschtlerisch dann entwéckelt hat loossen ech dech verzielen. Jo genau op der damenakademie haten se mengen ech en relativ diversen divers coursen dat heescht do war effektiv och blummestilleben anatomie war och derbäi dat heescht se waren haten och nu coursen wat relativ selte war, wéi d'Julia elo scho gesot huet, zu där Zäit. Se haten also, hu probéiert, de Curriculum vun der Akademie e bëssen ze imitéieren. Se haten natierlech manner Stonnen an zu där Zäit waren dann och vill Kënschtler, déi op der Akademie geléiert hunn, déi hunn och op der Damenakademie geléiert, ënnerriicht, pardon, an do ware sou Figuren, jo, wéi de Ludwig Dill oder déi virun allem eben och mat där Dachaer Künstlerkolonie a Verbindung ze setze sinn. Et fënnt een och an den Zeitungen eng Spuer, datt vläicht de Richard Kayser hätt kënnen e Proff vun der Berthe Brancor gewiescht sinn. A wann een deem seng Biller aus der Zäit kuckt, sinn effektiv ganz staark stilistesch Ressemblancen ze gesinn. Mee dat sinn éischter méi esou Postimpressionistesch stiliséiert Landschaften, obwuel e Personnage wéi den Adolf Hölzel herno och nach ganz aner Saache gemaach huet. An och e bësse méi grafesch, an dat grafesch stiliséiert éischter, wat sech, meng ech, zu Dach a Münche esou entwéckelt huet, wat herno an de Kierperen haut eng komplett aner Form an duerch déi Sujeten eng ganz aner Bedeitung kritt, mä einfach hir, jo, hir stilistesch Entwécklung huet sech, meng ech, do developpéiert. A Münche war natierlech zu där Zäit, war se awer och exposéiert zu ganz villen internationale Courant'en. Zu München huet zu deemoos och 1892 déi Sessioun gegrënnt ginn, déi dann dono weider op Wien an op Berlin gaangen ass. Dat heescht, dat war schonn e ganz dynamescht Ëmfeld, wou se och villen Jo, vill international Kënschtler, wéi den Hodler oder de Franz von Stuck, oder esou symbolistesch Tendenzen, déi een herno erëmfënnt, warscheinlech kennegeléiert huet a gesinn huet, déi sech dann herno an der Schwäiz nach weider developpéiert hunn. Wat och interessant ass, ass, datt München och en Dréi an Angelpunkt ass vun der Technik an der Technologie, well zu München kuerz virdru gouf et de grousse Faarwesträit, mat wat solle mer molen? Et gëtt déi Proffen, déi op der Akademie waren, déi kuerz nodeem datt d'Bert Brenker op der Damenakademie war, do och d'Technologie geléiert hunn. A mir als Restaurateuren hunn e bëssen de Wonsch, an der Qualitéit vun hirer Aarbecht

Losst, déi technologesch a technesch Evolutioun, déi ganz kloer zu München stattfonnt huet an där Zäit, an der Berthe Brincourt hirem Werk ze liesen. Oder weider Observatiounen zur Ausstellung oder Froen zum Owend? Dann mengen ech kann ech iech soen villmols Merci dass der haut den Owend mat eis diskutéiert hutt. Villmols Merci un eis Participanten. Dir hutt elo nach bis 8 Auer d'Geleegenheet wann der se nach net uewen op waart d'Ausstellung kucken ze goen, vläicht nach eng Kéier kucken ze goen wann der elo iergenden Aspekt eng enker nei entdecke wëllt an. Mir freeën eis och wann der nach eng Kéier laanscht kommt fir eise weideren Programm. Den 16 Juli ass wéi ugekënnegt den Presentatioun vum Ausstellungskatalog zum Bert Braunkoewer, wat och wierklech déi éischte Publikatioun wäert sinn déi et zu dëser Kënschtlerin gëtt. Déi éischt Kéier, dass eeben dës Recherche gemat gouf. An am Hierscht wäert et och nach eng gan dedikéierte Virtrag vun der Restauratrice, der Pabeierrestauratis Francesca Ventellini ginn, op Franséisch, wou si en enke wierklech de Prozess méi am Detail erkläre wäert an och nach e bësse méi den technesche Volet beliichte wäert, wat do alles spannend dru war. Dat heescht, do freeë mer eis, wann Der eng Kéier erëmkommt an ech soen lech vill Späiss bei der Redécouverte mat eis.